Näme?
Näme bolandyr öýtýäň? Häzir teleka salarlar. Teleka salan wagtynda hemme zat aýtgyn, gürlegin. Ejeňe Begmyrat sereden däldir, men seredendirin. Aý bolýa-la. Ejemiň ýogalanda ýaňy bir ýedisi geçdi. Şonuň ýaly gylatmagyň dawasyny etmäliler. Näme üçin dawa etmeli däl? Häzir mollalar geler, telekä salarlar. Hä, Begmyrada bererler jaý. Jaý aslynda bize degişli. Men şunça daýzam pahyra hyzmatyny etdim. Daýzam pahyra men özüm seretdim. Olar-a çykyp gitdiler jaýdan. Bolýa ho bolýa. Diýerin häzir. Aglama. Sen gowusy. Gelen myhmanyna zatlaryňy paýlaşdyr. Allah rahmet etsin agam.
Sag bol bolsun. Sag boluň. Taňry ýatgysyn.
Jigim. Bärik gel. Häzir mollalar geler. Jaýy ejemiň gyzyllaryny telekä salarlar. Şu jaýa seň hiç zadyň ýokdugyny özüň aýdarsyň. Sebäbi, agam, ejemiň men hiç hili zadyna dawa aýdamok. Ýöne, şul öýde meňem hakym bar. Menem öýüň körpesi. Telekä salnanda deň paýlaşaly. Menem köçede ýaşamaz ýaly. Şo zatlaram göz öňünde tut. Tur, tur, tur, tur, ýur, çüçügim. Beý diýme-dä. Gaýnym pahyr ölmäkä bize wesýet edip gitdi. Bar mal-dünýäm seniňki diýdi. Uly oglum bilen uly gelnimiňki diýdi. Hyzmatyny et diýýä biz. Gürlede.
Genje, ejemiň ýogalanyna men sebäpkär däl. Onnoňam telekä salnanda bar zat meňki bolsun diýemok. Ýary bolsun diýýä. Köçede ýaşamaz ýaly. Ee, jigim!
Ejemiň ýogalana sen günäkär. Gitmediňmi o heleýiň yzyna düşüp? Eý, agam!
Kimiň günäkärdigini özüm gowy bilýän gitmegime sebäp bolan Bolýa-da. Goý, siziňki dogry bolsun. Mollalar gelende masgara bolmaly. Telekede barda siziňki bolaýsyn. Ýör. Täze ýylam golaýlap gelýär. Hemmejiňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun, yrsgally, düşümli ýyl bolsun. Täze ýylda ojaklaryňyzda ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbetde täze ýylda çagajyklaňyzy, maşgalaňyzy begendiresiňiz gelse, şular ýaly gowy sowgatlar, birnäçe owadan sowgatlary, söýgi sowgatlary hödürleýär. Ýagny çagalaňyza Aýazbaba, Garpamyk, Ertekileň gahrymanlary öýüňize baryp, şatlyk-şowhun bilen gutlap berýär. Öňünden ýazylyp bilýäňiz telefon belgimiz sekiz ýetmiş bir ýigrimi bäş nol dokuz elli üç Aýazbaba, Garpamyk, Ertekileň gahrymanlary Şatlyk Şowhun bilen Joşgun bilen şular ýaly owadan sowgatlary ýa-da özüňiziň isleýän sowgatlaryňyzy öýüňize baryp gowşuryp berýär. Öňünden ýazylýaňyz ýaňky nomra jaň edip janyňyz sag bolsun täze ýylyňyz gutly bolsun. Hem janyň ýogalanda.
Jeren. Hawa Begmyrat. Bir papagym alsana.
Wiý Begmyrat. Öýde papak geýmek nämä gerek? Hiç kim görenä-ga öýde seni. Hökman biri görer diýip geýmeli däl papagy Jeren. Ejem jany. Ýatlak geýýän. Sile hormat üçin geýýän. Diýerler, dirikä silemek eken diýip. Dirikä-de sileýärdim. Bilýäňä näme üçin çykyp gaýdanymyzy. Şonda bir ökünýän zadym, ejeme duýdurman gaýtdym.
Begmyrat, beýdip bir durma. Bilýän-ä men ol öýden seň näme üçin gaýdanyňy. Daýzamjany menem gowy görýärdim. Öleniň şirin janyna. Bu gün, nesip bolsa, senem menem işe başlaýas. Bize Alla bersin zady. Hudaýdan diläli bolar, ýöne zat üçin uruşma. Bolýa.
Bu gün seňem ilkinji iş günüň. Daragal, saçyňy gurady. Saçymyzy daraly. Hawa. Geýneli, işe gideli. Nesip etende.
Ýör. Seret, daşaram sowukdyr. Üşäýme. Wiý, ýogsa-da, bu gün telefonyňam bejerlik gelýändir-ä.
Hawa, öz-ä şu gün bejerýär-ä, diýdi. Öňki nogrymy içine salyp saňa jaň ederin, bolýamy? Bolýar. Ýör, işege düşüreýin.
Özüň otmaýaňmy? Ýok. Gelme. Ýör.
Şany bir öçüreýin, naharymy ataýyn bolýa.

Begmyrat, gowmy ýagdaýlaň? Açdyňmy telefony, aldyňmy? Bolaýypdyr. Begendim. Gel menem çaý suw demläp goýdum. Waý ejejan, seň aýdanyňy edip hezil etdim-de, hemme zadam maňa galdy.

Aý nädýäňaý buny men myhman geldimä o. Bar çadyra nahara bişir. Gel dost gel. Getir dost kurtkaňy bir çykar. Öö bir zatlar bişiräýmeli keriň däro. Myhman gelýän-ä men. Mydama aç-da men-ä. Daş gap giyerdik-dä-uý. Eý, ejem pahyryň ýogalany bäri, jigimiň öýden gideni bäri men şul öýde normal nahar iýemok, düşdüňmi? Günde dostawka, dostawka ýadadym-a men-ow. Wah, arman öýde adam bar-da. Daýzam janyň ýogalanda. Jyndagyň gidenine men günäkärmi? Heý, ýuwaş şol-e! Bol bakymjak nahary bişir, myhmanyň.
Hemme janyň täze ýyllaňyz gutly bolsun, düşümli, yrsgally, döwletli ýyl bolsun! Täze ýylda her kim ýüregine besleýän arzuwlaryna ýetsin! Jaý isleýänler jaý alsyn, maşyn isleýänler maşyn alsyn, bagtly bolasy gelýänler bagtly bolsunlar, perzent isleýänler perzentli bolsun. Hemmejäňiziň janyňyz sag bolsun, Täze ýylyňyz gutly bolsun diýýäs. Ine şular ýaly söýgi sowgatlar birnäçe görnüşleri bar. Maňa-da ýollapdyrlar ýöne indi upakowka etmeli diýip, muny eliňe alyp abzor edip beräý diýdiler. Ýörite şonam görkezýän. Söýgi sowgatlaryndan Täze ýyllyňyzy gutlamak üçin Aýazbaba, Garpamyk, Garmama, şeýle-de ertekileň gahrymanlary şu wagtdan ýazylyp bilýäňiz, öýüňize baryp, söýgi sowgatlarynyň sowgadyny gowşuryp, çagajyklaryňyza şatlyk, şowhun berýär. Aýazbaba, Garpamyk, Garmama, şeýle-de ertekileň gahrymanlarynyň şatlygyny, lezzetini duýasyňyz gelse, habarlaşyp bilýäňiz, telefon belgimiz. Sekiz, altmyş üç, segsen ýedi, segsen ýedi, nol dokuz, öňünden ýazylyp bilýäňiz, aýyň otuzyna otuz birine öýlügiňize söýgi sowgatlarynyň sowgadyny paýlaýar. Janyňyz sag bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun!